Op eisem Nationalvirstand hu mer haut de Moien och verschidden Interna virgeholl. Ech wëll just Folgendes annoncéieren, Am Conseil économique et social de la Grande Région hu mer de Jean-Claude Reding als Membre effectif nominéiert an de Jean-Claude Bernardini, dee jo och hei ass, als Membre suppléant. A mir hu virun allem och zwou intern Décisioune geholl. Dat si Promotiounsdécisioune. Déi éischt, déi wëll ech Iech virstellen, déi sëtzt Lénks vun Iech gesinn, riets vum Carlos, de Frédéric Kreyer. De Frédéric Kreyer, deen elo während Joren schonn, kann ee soen, Conseiller war vun der Geschäftsféierung, deen och um Syndikatsbelang, virun allem am Beräich vum SEW, wat de Beräich ubelaangt vun der Recherche an dem Enseignement supérieur, seng Gewerkschaftsaarbecht gemat huet an deen ëmmer méi, politesch Dossieren an d'Verantwortung kritt huet. An do huet den Nationalvirstand haut de Moien unanimement decidéiert, dass de Frédéric Kreyer vun elo un effektive Member ass vun der Geschäftsféierung vum OGBL. Domat geet eis Zuel vu 7 op 8 erop. Dann eng zweet Décisioun, dat bezitt sech op eist Syndikat Services an Energie. wou bekanntlech d'Zentralsekretärin, wat bis elo zoustänneg war, d'Madame Carole Calmes, Calmes, elo an d'Haaptsekretariat iwwergewiesselt ass vun der Geschäftsféierung, dat heescht do déi Haaptmissioun huet, ass ersat ginn duerch d'Michèle Cloos. An d'Michèle Cloos huet dann och haut vum Nationalvirstand och unanimement d'Nominatioun kritt vun der Funktioun vum Zentralsekretär am OGBL. Dat esou vill zu eisen Internaen. Ech kéint dann nach dozou an deem Kontext soen, dass mer eis och en Iwwerbléck verschaaft hu wou mer mëttlerweil stinn an der Ëmsetzung vum Reformprozess am Beräich vun eise Sektiounen. Do gi Fusiounen zügeg weider. Der wësst, dass de Statutekongress decidéiert huet, also dee vum leschte Joer, dass mer giffe vun iwwert 60 Sektiounen op 23 Sektione fusionéieren. An, wéi gesot, dee Prozess ass elo voll am gaangen an dee wäert och 2019 ofgeschloss sinn. Do ass iwwerall alles am grénge Beräich. Dann hu mer och natierlech geschwat iwwert de Éischte Mee, dee mer an der Preparatioun hunn, de fir eis op der enger Säit politeschen éischte Mee, dee mer de 27 Abrëll wäerten hunn zu Diddeleng op der Schmelz, woubäi mer do natierlech Äerch souwisou alleguerten wäerten invitéieren, fir eben déi haaptpolitesch Messagen ze empfänken, déi mer zum éischte Mee wäerten wäerte maachen. An dann hu mer natierlech eist wonnerbart Fest, Fête du travail et de culture, an Neumünster, wou all Preparatiounen och lafen, och alles do fonctionnéiert, leeft gutt. An do hoffe mer alleguerten ëmmer dann op d'schéint Wieder, dass mer Dat flott Fest alle Gutten zesummen erliewen, wéi mer et, wéi mer et kennen. Dann hat mer och haut den Tätegkeetsbericht vun eiser Iwwerwaachungskommissioun. Dat ass eis intern statutaresch Kommissioun, déi u sech iwwerwaacht, ob mer an all eise Strukturen eis Statuten anhalen, ob mer programmatesch Linien trei sinn an gutt fonctionnéieren. Och déi huet haut hiren e Bericht gemat an och do ass alles gutt. Do sinn eng ganz Partie Suggestiounen gemat ginn, déi vun dem Nationalvirstand positiv empfaange gi sinn. Ech kommen dann op de politesche Volet vun eisem Nationalvirstand, wou mer fir d'éischt natierlech ugefaangen hu mat dem internationale Beräich. De leschte Samschden war D'Festivitéit vun de 60 Joer Europäesch Unioun. An do gouf et eng Deklaratioun, eng Deklaratioun vu 27 Staatsmänner, net méi 28, mee 27, dem Conseil européen, dem Europaparlament an der Europäescher Kommissioun, a mir hunn déi opmierksam gelies. Mir wëssen, dass am Virfeld vun där Deklaratioun vill Diskussioune waren, a mir sinn eigentlech frou, dass et do e Paragraph gëtt, dee fir eis eng besonnesch Bedeitung huet, nämlech dass do gesot gëtt, dass déi, déi dat ënnerschriwwen hunn, déi Deklaratioun géife wierke fir e soziaalt Europa, den Term deen ass emol erëm eng Kéier gebraucht ginn, fir net nëmmen e laangfristegen nohaltege Wuesstum, deen de wirtschaftlechen, de wirtschaftleche Fortschrëtt favoriséiert, mee virun allem och de Progrès social, de soziale Fortschrëtt favoriséiert, e ganz wichtege Begrëff a Richtung vu Kohäsioun an der Konvergenz an Europa a wou och Wäert drop geluet gëtt, an dat fannen ech och interessant, dass een berücksichtegt d'ganz Diversivitéit vun den eenzelne nationale Systemer an, ech zitieren, de Rôle essentiel vun de Sozialpartner. Ech mengen, dat si Messagen, déi Wichteg sinn niewent deem vun der Ënnermauerung vum Respekt vun der Subsidiaritéit an datt do sollen déi noutwendeg Margë gelooss ginn op den nationale Pläng, also politesch gesinn, an do steet dann, dat ass schonn en interessante Saz, dee seet, datt se wéilten, datt d'Unioun, d'Europäesch Unioun e grousse Rôle spillt an de groussen Dossieren, mee dass se sech manner investéiert an Dossiere vun, déi se zitieren, de moindre importance, wann ech elo d'Subsidiaritéit kucken, heescht dat fir eis, dass se dann effektiv, mär wäerte gespaant sinn, ob dann beispillsweis, elo just ee Beispill, ob dann d'Europäesch Kommissioun, wa se hir Rapporte mécht a Recommandatioune fir Lëtzebuerg mécht, d'Subsidiaritéit méi staark respektéiert, ob se dohinner geet an einfach respektéiert, datt mir e bestëmmte Modell hu vu Lounbildung, ophält iwwert den Index ze stänkeren, ophält sech an deem Land, an deem Land wou se selwer seet, datt déi ëffentlech Finanzen déi bescht sinn aus ganz Europa, an deem Land endlech ophält vun der sougenannter Soutenabilitéit vun de Finances publiques ze schwätzen am Kontext vun eise Sozialversécherungen, nämlech Pensiounsversécherungen, mee awer och A mir komme jo drop zréck, op de Beräich vun den de soins, de soins de longue durée, spréch d'Fleegeversécherung an esou weider. Mir si mar gespaant, ob dann dat respektéiert gëtt, wat se elo deklaréiert hunn an a Patten dovu loossen, wat eigentlech national gutt gewuess ass, wat, ech kéint dat nennen, eise Lëtzebuerger Modell ass a wat ganz vill bréngt fir eist Land u sozialem Fortschrëtt, u Stabilitéit. net nëmmen sozial Stabilitéit jo elo esou ganz bedeitungsvoll ass an deem Europa wat mer liewen, mee virun allem och um Niveau vun ekonomescher Stabilitéit a schlussendlech, wéi ech gesot hunn, um Niveau vu politescher Stabilitéit. Dat soll vun eis haut e ganz klore Message sinn, net nëmmen natierlech Richtung Kommissioun, net nëmme Richtung Europaparlament an all deene Froen, mee virun allem och a Richtung vun eiser Regierung, wou jo de Premier Minister selwer déi do en Deklaratioun ënnerschriwwen huet. Mir ginn och dem Europäesche Gewerkschaftsbond net Onrecht, datt e soll oppassen, datt ee muss en Ënnerscheed maachen zwëschen deem, wat geschriwwen ass, an deem, wat dann herno d'politesch Praxis ass. An den Europäesche Gewerkschaftsbond verweist vëlleg zu Recht op den Ëmstand, datt elo en Test, En Test wäert ganz fréi elo kommen, nämlech dann, wann et drëms geet am Abrëll, an dat ass op d'Kommissioun ugeschwat, Propositiounen ze maachen, fir de sougenannten europäesche Pilier vun de soziale Rechter, respektiv am Mee, wann et drëms geet d'Recommandatiounen zeréckzeschécke fir déi eenzel Länner an Europa, wat se haushaltspolitesch an nationalpolitesch also ze maachen hunn. An da schlussendlech och en vue vun dem europäesche Sommet zu Gothenburg a spéider am Joer. Dat zur Introductioun. Firwat déi doen Introductioun? Majo well den sech dat confirméiert, wat den OGBL schonn zënter Laangem seet, nämlech datt et absolut prioritär muss sinn, esou soziaalt Europa weiderzebréngen. Allerdings, an ech werfen dann ganz kuerz déi Froen op, dat heescht jo awer, Wie wëll ee Sozialeuropa weiderbréngen, wann een net dem sozialen Loun an dem Fiskaldumping an Europa en Enn setzt, wann een net dohinner geet an d'Spillregele vum sougenannte Semestre européen ofännert? Do schwätze mer Aféierung vun enger gëlle Regel, fir d'Investitiounen an Europa ze ënnerstëtzen, awer och d'Aféierung vu sozialen Indicateuren, déi grad esou gewiichteg solle si wéi déi haushaltspolitesch, finanziell an déi ekonomesch Indicateure wann et drëms geet makroekonomesch Politiken ze definéieren, datt endlech, wéi soll dat goen, wann net verzicht gëtt, endlech verzicht gëtt op eng ganz Partie vu salariatsfeindleche strukturelle Reformen, déi proposéiert ginn an esou weider. A mir bezéien natierlech dann dat och op dat, wat dann ëmmer fir Lëtzebuerg dann opgefouert gëtt, nämlech dass dann natierlech och muss opgehale gi mat Afrostellung vun de Sozialversécherungen, den öffentliche Sozialversécherungen an de Länner, dass och opgehale gëtt, verschidde Länner op eng total neoliberal Manéier probéieren ofzewiecheren, ech resuméieren dat elo an engem Saz, beispillsweis Griichenland, dass opgehale gëtt sech, an ech hunn dat gesot, an déi national Lounsystemer anzemësche, fir Lëtzebuerg ass dat den Indexsystem, an eisen, eise, eis Zort vu Verhandlunge wéi mir se hei féieren, mee dass och op gehale gëtt, den eenzelne Länner nei Strukturen, kann ee soen, Spiounen an Nofleeër vun der Kommissioun, virzeschreiwen, wéi zum Beispill e Comité national des finances publiques mat sougenannten neutralen Leit, déi probéieren, déi probéieren, politesch, an dat net, an doudsécher net demokratesch gewielt, Afloss ze huelen, souwuel op d'Haushaltspolitik wéi och elo An dat ass e spannend Thema, déi Propositionen vum Comité national de la, net Compétitivité, de la productivité anzeféieren, wou mer drop halen, dass, wann dat gemat gëtt, da muss dat dem Wirtschafts a Sozialrot hei zu Lëtzebuerg ënnerstallt sinn, dat heescht enger Struktur vu Sozialpartner zesumme mat Representanten vum Stat. Et kann net e Gremium ginn, wou mer soi-disant Neutral Experten hunn, déi eis da virschreiwen, wéi mir hei am Land d'Tarifautonomie ze gestalten hunn, d'Lounverhandlungen ze féieren hunn a wéi den Indexsystem soll gestalt ginn, wat d'Lounentwécklung soll sinn, wéi héich a wat net. Dat wäerte mer net akzeptéieren. An dann natierlech, Wéi soll e sozial Europa entstoen, wann net am Kontext vun där Diskussioun iwwer den europäeschen, also iwwer de Pilier vun den europäesche soziale Rechter, net contraignant Rechter agefouert ginn, wann net agefouert gëtt den europäeschen, de Mindestloun an den europäesche Länner, wann net eng Orientatioun entsteet, wou et eng allgemeng, um soziale Plang, Konvergenz no uewen hei an Europa gëtt, statt den Dumping, wann net eng Politik an d'Plaz gesat gëtt, fir an Zukunft déi noutwendeg rechtlech Grondlagen ze schafen, fir gutt Aarbechtsverhältnisser, da si mer bei den Aarbechtskontrakter, da si mer géint Scheinselbststännegkeet, géint prekär Aarbechtsverhältnisser an all déi Punkten, déi domat a Verbindung stinn. An schlussendlech, da muss een och, wann ee Sozialeuropa schwätzt, iwwerleeën, awéifern dass dat kompatibel ass mat Handelsverträg, wou fir d'éischt emol d'Interesse vun de multinationale Konzerner zielen, statt déi vun de Bevëlkerunge, spréch CETA, TTIP, dee jo e bëssen elo als Thema an Hannergrond geréckelt ass, mee dat ännert näischt un der Essenz vun der Matière. Sou, dëst zur Introductioun. Wa mer dann nämlech op Lëtzebuerg kucken, da sinn ech schonn Ech weess net, ob ech soll schockéiert sinn oder erstaunt sinn iwwert déi Kongresser, déi elo um Enn vun der Woch ware vu Parteien, déi alleguerte wëllen an d'Regierung kommen, a wou ech immens, immens erstaunt sinn, dass, wann op där enger Säit, an ech hu bewosst elo d'Deklaratioun vu Roum ugeschwat, ech schwätzen och elo bewosst un de Rapport vun der Kommissioun fir Lëtzebuerg, Semestre européen, wou d'Kommissioun, fir et elo ganz kuerz ze maachen, wierklech Lëtzebuerg exzellent öffentlech Finanze bestätegt, op där anerer Säit eng Kommissioun dohinner geet a seet, Ma jo, generell an Europa musse mer eng expansiv Haushaltspolitik fördern, zumools an deene Länner, déi am Moment och wirtschafts a sozial staark do sech kënnen am Moment situéieren. Lëtzebuerg gehéiert dozou nieft Däitschland an anerer, wou gesot gëtt, dass d'Bannennofro an Europa muss gestäerkt ginn iwwer öffentlech Finanzen an virun allem of, also Erofdrécke vun de sozialen Inegalitéiten, spréch Stäerkung vun der Kafkraaft, wou all déi do Saachen Gesot ginn, an dann och nach speziell fir Lëtzebuerg gesot ginn, an engem, an deem Sënn, wou hei zu Lëtzebuerg festgestallt gëtt, dass fir de Wuesstum och dëst Joer, d'nächst Joer, d'Bannennofro eng grousse Motor spillt, dass, wéi gesot, eis öffentlech Finanzen net nëmmen Triple A sinn, also do kënnen mer der nach e puer dropsetzen, dass an deem Moment Eng grouss Partei dohinner geet, an et ass d'CSV, d'Oppositiounspartei, an si hate mer de Reproche gemat viru puer Méint, dass ech hinne virgeworf hätt, Austeritéitspolitik wëllen ze bedreiwen. Ma ech widderhuelen haut, ech widderhuelen haut dee Virworf, an da kënne se sech dann nach eng Kéier opreegen, nämlech wann ech héieren, wann ech héieren, dass de Congé parental, den neie Congé parental, dee wierklech eng gutt Formule ass, e soziale Fortschritt no vir a Fro gestallt gëtt. Wann ech héieren, dass och déi Verbesserung um Niveau vun der Kannerbetreiung a Fro gestallt gëtt, wann ech héieren, dat geet nach vill méi wäit, wann ech héieren, dass d'ganz Steierreform, a Fro gestallt gëtt, an dat virun dem Hannergrond, datt dat net nëmmen elektoral Cadeaue wären, do kann ech elo nach soen, okay, dat akzeptéieren ech nach, mee virun allem, datt dat Lëtzebuerg géif an den Niveau vun den ëffentleche Finanzen an d'Mauer vum Defizit rennen, dann Dann si mer op engem Punkt, wou ee ganz kloer muss soen, dat ass d'Fortsetzung vun Austeritéitspolitik. Absolut onverständlech, géint alles dat, wat ech virdu gesot hunn, och an den europäeschen, aneren nationalen Appreciatiounen, mä virun allem och par rapport zu deem, wat eigentlech an all deene leschte Jore passéiert ass. Mir haten eng Krisenentwécklung, do si grouss Krisebelaaschtungen op d'schaffend Leit, op hir Familljen zoukomm, fiskalesch gesinn, um Niveau vun de staatleche Sozialleeschtung, d'Steierreform, absolut finanzéierbar enger Säit, an op där anerer Säit, déi nëmme partiell, partiell dat opgehuewen huet, wat un de Belaaschtungen virdrun komm ass, dee gëtt elo vun der gréisster Oppositiounspartei a Fro gestallt an als e Feeler dohinner gestallt. Maja, wat ass dat dann aneschtes, niewent all deenen anere Saachen, déi ech opgezielt hunn, wat ass dat dann aneschtes wéi d'Kontinuitéit vun der Politik Frieden, Juncker aus de Joren 2010, 2011 am Kontext vun der sougenannter Kris? Dat ass eng Politik, déi ass weltfriem, Déi ass Europa friem virun allem an déi ass virun allem Lëtzebuerg friem, well am Moment ass den Zäitpunkt do, dat ze ënnerstëtzen, wat d'Regierung ugefaangen huet ze maachen, an ech soen moderat ugefaangen huet ze maachen, soziale Fortschrëtt, Congé parental, Kannerbetreiung, d'Indexéierung vun den Bourse bei de Studenten, déi eenzel Volete vun der Steierreform, fir nëmmen dat da ze nennen. A schlussendlech, dat am Kader vun enger budgetärer Politik, déi net zu Defiziter féiert, déi gläichzäiteg zu dem Usaz vu sozialem Fortschritt staark och öffentlech Investitiounen mécht fir d'Zukunft, fir d'Zukunft vu souwuel der Ekonomie wéi vun eisem Sozialwiesen hei zu Lëtzebuerg. Wann een also de Contraire dovu seet, wat jiddweree seet, wat och dat ass, wat ënnerstëtzungswäert ass, wou endlech Krisebelaaschtungen ofgeschaf gëtt, da muss ee sech ganz, ganz déif Froen, Froe stelle vun enger Oppositionspartei, déi onbedéngt wëll Regierungspartei gëtt, den OGBL op alle Fall. Mär wëllen net zeréck an iergendenger, an iergendeng Austeritéitspolitik, well mir hunn och héieren an deene selwechten Otemzich, dass do geduet gëtt, dass, wann déi Partei géif an d'Regierung kommen, dass mer erëm eng Pensiounsdiskussioun solle féieren, an een haut d'Diskussioun seet, déi mengt eigentlech Gesetz a Reform. Nodeem also d'Jugend an Zukunft 14 Prozent um Niveau vu senge Paien, elo schonn öffentleche Pensiounen, net Paien, Pensioune soll manner kréien, heescht dat, dass mer do nach eng dropsetzen? Heescht et dat? Ma da soll jiddwereen dat haut nolauschtere wat do gesot ginn ass, dann ass een, dann ass ee geriicht. Dat ass eng Politik déi mer net, net ënnerstëtze wäerten. Haut ass, mir wëssen dat, haut ass net den Dag fir Wahlempfeelungen ze maachen, dofir stellt mer och herno net déi Fro. Et ass net de Zäitpunkt do, et ass beschtefalls den Zäitpunkt do, datt an der Parteienlandschaft hei am Land och Parteie wéi eng csv ëm Orientéierungen nodenkt. A mécht. An ech hoffen net, datt et just e wahltaktesch Calcul ass, fir Pressioun op déi aktuell Regierung ze maachen, an deem Sënn, datt fir déi annerhalleft Joer, déi elo nach bleiwen, bis dann d'Wahle sinn, fir en Drock, e politeschen Drock op d'Regierung ze maachen, de soziale Fortschrëtt net weider ze maachen, an datt een aus deem Grond dohinner geet a seet, Defizit a Statsfinanzen, souguer esou wäit geet a seet, Mär sinn d'Partei vun de gesonde Statsfinanzen, mär maache keng Verdeelungspolitik, wann. just en taktescht Wahlcalcul ass, well dann heescht dat jo, dass fir déi Partei d'Wahlen elo schonn ugefaangen huet. Da kommen ech op den nächste Punkt, nämlech dat, dass mär net der Meenung sinn, dass d'Wahlen ugefaangen hunn. D'Gemengewahlen, jo, déi sinn dëst Joer, mee d'Parlamentswahlen sinn net dëst Joer, déi sinn d'nächst Joer. A mär hunn haut de Moien ganz kloer gesot, dass et eng ganz Partie vun Appellen gëtt vun eiser Säit aus un d'Regierung, fir bestëmmte politesch Accenter weider ze setzen. Wéi gesot, mär sinn nach net am Wahljoer, et muss knallhaart politesch Aarbecht weider gemat ginn. An do hu mer, an hues du nach elo Stéchwuert méisseg, well mär kommen nach op deen enen oder anere Sujet méi déif, dat ass natierlech d'Fleegeversécherung, dat ass d'Fro vun dem Projet de loi RMG Rewees, dat ass d'Fro vum Mindestloun, Dat ass Gesetzinitiative géint d'wirtschaftlech Entloossungen. Dat sinn dann awer och, dat ass d'Projets de loi, kann ech esou bal zeréckzéien, well en ass grotteschlecht par rapport zu der berufflecher Fort a Weiderbildung. Dat ass d'Zeréckzéie vun deem Projet de loi iwwer d'Protection des données, op alle Fall dee ganzen Deel, dee riskéiert d'Rechter an d'Schutzinteresse vun de Leit an de Betriber a Fro ze stellen. Dat ass natierlech och d'Klärung vun de Froen elo an der Besteierung vun de Frontalieren, respektiv Médecine du travail an esou weider. Ech erlabe mer dann elo op déi Haaptfroestellungen anzegoen, op alle Fall déi ganz grouss Dossieren. Dat éischt ass dann d'Fleegeversécherung. Mir hunn. nach eng Kéier gekuckt, wou mer mat deem Projet de loi do stinn. An, wéi gesot, fir Detailer kann de Carlos nach gegebenfalls méi drop agoen. Ech wëllt just resüméieren, Mer stellen éischtens emol nach ëmmer fest, dass mer eigentlech net esou genau gesinn, firwat dass déi Strukturatioun, déi elo virgeschloe gëtt um Niveau vun de Projets de loi, nämlech d'Aféierung vun deene sougenannte Stufemodell, déi 15 Stufen, dass dat iwwerhaupt e Sënn gëtt. Au contraire, mär sinn a bleiwen der Meenung, dass do en Accent gesat gëtt, fir dass sech eng Fleegeversécherung méi wäit vun de Pflegebedürftegen an deem sengen Interesse fortbeweegt, wéi méi no un heen, an dass esou e Gesetz éischter a Richtung geet, fir administrativ Vereinfachungen op der enger oder anerer Plaz ze erméiglechen, respektiv eeben och Virun allem Prioritéit op eng sougenannte Käschtesenkungspolitik och fir d'Zukunft, där Vorschub gëtt. A mär hunn do nach eng Kéier och, kann ee soen, dem Minister gesot, mär sinn der Meenung, datt wann ee scho bei de sougenannten Actes essentiels de la vie vu Forfaitisatioun schwätzt, datt dat egal wéi nach ëmmer op enger kloer Evaluatioun vun der Persoun ass mat all deem, wat se brauch, an zweetens, dass een eben par rapport zu deem, wat da festgestallt gëtt, wat eng Persoun brauch, dass een also och do kann eng individuell Marge, eng Flexibilitéit ginn, fir dat Schaffen vun den oder fir d'Leeschte vun de Prestatiounen zu de Persounen. Allgemeng si mer der Meenung, dass eng Erweiderung a Richtung Stufemodell, dat heescht Ofschafe vun der aktueller, vum aktuelle System oder an méi ëmmer méi eng Erweiderung vun deene sougenannte Forfaiten, dat heescht mir maache Këschten an et gëtt ëmmer méi diffus wat eigentlech dra läit, dass dat de falschen, de falsche Wee ass. Mir widderhuelen do eis Kritik. Zweete Punkt, dat ass, dass wa mer alles mateneen esou vergläichen, an ech mengen, et ass haut net am Detail, do ass net den Zäitpunkt an Detail ze goen, Zäit och net, mee wa mer alles kucken, wat soll hei änneren, wat soll hei kommen, wat soll hei ofgeännert ginn, wat soll hei anescht organiséiert ginn, dass si mer der Meenung, dass ënnert dem Stréch dat Ganzt éischter zu enger Leeschtungsverschlechterung féiert, wéi dat, wat eigentlech misst sinn, zu enger Leeschtungsverbesserung. Ech wëll elo hei keng Beispiller opzielen, mee et geet ënner anerem och, wa mer an dem am Domicile sinn, dat heet soins aidés à domicile, dass schlussendlech, et och muss weiderhi méiglech sinn, dass Leit eng Ënnerstëtzung kréien an och bezuelt gi vun der Pflegeversécherung, wann et drëms geet, Akeef ze maachen oder an d'sozial Welt no baussen ze goen, anstatt doheem statt doheem ze versacken. Well soss hu mer nämlech e qualitative Problem. Entschëllegt, dass ech haut net nach op aner Punkten aginn, mee mir hunn real eng ganz Partie Problemer an der Appreciatioun vun dem ganze Leeschtungsspektrum. En drëtte Punkt ass dat, dass, wa mer vun öffentleche Gelder schwätzen, a mir schwätzen hei vu Versécherungsgelder, déi op der enger Säit jo zu 40 Prozent vum Stat den Apport bei de Recetten ass an zu ronn 60 Prozent vun den Assuréen, dass an deem Moment, dass an deem Moment et och net geet, dass öffentlech Gelder a Schwaarzaarbecht investéiert ginn. Dat ass e Widdersproch, deen inakzeptabel ass. An dat heescht, dass bei allem Verständnis dofir, dass een net fir alles muss d'Réseauen, d'Betriber hunn, dat heescht d'Stationären, mee mir sinn hei am Beräich vun der Heemversuergung, dass net fir alles muss e Réseau do sinn. Natierlech kann déi direkt Famill do sinn, bis zu engem bestëmmtene Grad vun Hëllef. Natierlech kënnen och aner Leit do sinn, wann hir Qualifikatioun stëmmt, bis zu deem selwechte Grad vun Hëllef an net driwwer. Mee awer wannechgelift, wa Prestations en espèces bezuelt ginn, da kann dat net sinn, dass déi Prestations en espèces a Schwaarzarbescht lafen. Dat heescht, alles muss ugemellt sinn. An anere Wierder, fir d'direkt Famill ass dat ok, wann ee kloer definéiert, wat et ass, ma mär soen éischten an zweete Grad an dann ass Schluss. Oder ech hu wierklech eng professionell Hëllef, ma dann däerf et och keng Schwaarzaarbecht sinn, da kann et just en Aarbechtskontrakt sinn, an zwar zu deene Bedingungen, déi am Secteur gëllen, an da si mer beim SAS-Kollektivvertrag, da gëtt et och keng Concurrence déloyale. En plus hu mer fir déi Leit, déi do schaffen, eng sozial Ofsécherung op alle Pläng. Op alle Pläng. Mir si weder an der Illegalitéit, nach si mer ausserhalb der Protektioun vun der sozialer Sécherheet an esou weider an esou weider. Dee Punkt muss geléist ginn. An da kënnt e weidere Punkt, dat ass déi sougenannte Cellule d'évaluation, déi och elo en aneren Numm kritt, wou jo am Moment déi zentrale Roll spillt an der ganzer Geschicht, zentrale Roll spillt, an déi am Moment ënnert der Tutelle vun der IGSS fonctionnéiert a wou, D'Regierung proposéiert, datt dee soll ënnert d'Autoritéit komme vum Ministère vun der Sécurité sociale. A mir si komplett dogéint. Ech hu virdu gesot, Wann mer eng öffentlech Versécherung hunn, déi op der enger Säit zu 40 Prozent vum Stat an zu 60 Prozent vun den Assuréeë finanzéiert gëtt, da mussen och déi sinn, déi zesummen, d'Betounung läit op zesummen, eng demokratesch Kontroll ausüben par rapport zu enger Multitude u Froen, déi sech am Kontext vun der betrieblicher Versécherung an hirer Organisatioun stellen. An da geet et net, dass een deen demokratesche Wee net ageet, mee dass ee probéiert, dat ënner d'Tutelle vum Ministère ze huelen. An da wëll ech net iergendengem Minister ze no trieden. Ech kéint elo eng Regierung, zwou oder dräi oder véier nennen, déi da komme wäerten. Dann hu mer genau dat, wat net däerf passéieren, nämlech d'Méiglechkeet, ëmmer méi finanzpolitesch, Käschtesenken, Käschteneffizienz a wéini ëmmer, Op dee ganze Modell anzewierken, ech brauch jo just ee Stéchwuert ze nennen, dat heescht Zukunftspak. An da weess jiddwereen, wat da blitt a wat riskéiert ze passéieren. An et soll kee soen, mir hätten net virgewarnt. Dat si lo essentiell Punkten am Kontext vun der Fleegeversécherung, wou d'Regierung opfuerdert, wou mer d'parlamentaresch Kommissioun opfuerderen, elo ganz schnell Ofännerungen ze proposéieren, dat auch en ligne vun dem Avis vun der Chambre des Salariés. Esou vill zur Fleegeversécherung. Ech weess net, ob ech e wichtege Punkt, mir kënnen nach drop zréckkommen. Dann hu mer de RMG. Do ginn ech herno dem Carlos kuerz d'Wuert. Mir hunn dann d'Fro vun de Léin. Den OGBL, dee wäert eng Campagne fir besser Léin starten. Mir wäerten am Mee starten. Net haut, mee am Mee. Awer et ass haut de Moien och diskutéiert ginn, firwat dass se maachen, dass mer se maachen. Ech hu virdru ganz kloer gesot, dass mer hei am Land an och par rapport, séif et ekonomesch gesinn, séif et sozial gesinn, onbedéngt mussen e Coup de pouce um Niveau vun de Léin, vun de Salariéë kréien. Dat fänkt un mat där Partie, déi mer einfach Mindestloun nennen, well do si mer nämlech am gesetzleche Kader. An de Mindestloun muss strukturell verbessert ginn. Ech widderhuelen haut d'Revendicatioun vun de plus zéng Prozent. Firwat? Ma grondsätzlech, well de Mindestloun ze déif läit, och an der ganzer Verdeelung Vun der Produktivitéitsentwécklung hei zu Lëtzebuerg an all deene leschte Joren, mär hunn d'Schéieren, déi ëmmer méi ausenee ginn, an déi ënnescht, déi profitéieren ëmmer manner vun der allgemenger Produktivitéitsentwécklung hei zu Lëtzebuerg, an dat schaaft nei sozial Inegalitéiten, oder besser gesot, d'Inegalitéite gi permanent an d'Lut. An da weess jiddereen, An do kéint ech dann elo erëm eng Kéier d'Etüd, déi iwwer de Familljeministère gelaf ass, d'Stadtteile an esou weider, iwwer de sougenannten dezente Budget zitéieren, wou gesot gëtt, dass een, deen eleng ass, eleng schafft, Hei iwwer 1905 lass an 16 oder vivill Euro och netto muss zur Verfügung hu fir hei am Land dezent, mee modest, ech betounen, mee modest ze liewen ze kënnen. Sou een deen de Mindestloun kennt, trotz senger Upassung zum éischte Januar, dee weess, datt en do brutto, netto lacker déi 10 Prozent ze niddreg ass. Dierft also guer keng Fro ginn, firwat déi Fuerderung eigentlech legitim ass. An dann hu mer um europäesche Plang souwisou d'Diskussioun, dass um Niveau vun den eenzelne Länner eigentlech e Mindestloun misst 30 Prozent vum Medianloun oder vum Duerchschnëttsloun ausmaachen. Och do si mer hei zu Lëtzebuerg wäit drënner. Et besteet akuten Handlungsbedarf a mir loossen eis do net op déi laang Schinn drécken. Mir verlaange vun der Regierung, dass eppes elo passéiert an net an iergendwelchen Zäiten déi komme sollen. Déi selwecht Remark gëllt fir d'Léin insgesamt. An anere Wieder, um Niveau vun eise Kollektivverträg triede mer ganz offe fir eng offensiv Lounpolitik an, an dat och, an da kommen ech zu engem leschten Argument, dat ass, dass, an da si mer och bei den europäesche Statistiken, dass mer hei am Land net nëmme fir déi nächst zwee Joren an der Previsioun, mee och schonn an den leschten zwee, dräi Joer e relativt staark Offalen hu vun de realen Lounstéckkäschten. Dat heescht, dass d'Verhältnis zwëschen Aarbecht a Kapital, dat heescht, dass d'Lounquot am Falen ass, An dat heescht, dass et héich Zäit ass, dass méi an d'Léin fléisst a manner an d'Benefisser, fir dat emol ganz einfach auszedrécken. Dofir och déi Campagne. Mä, ech hat et ugeschwat, Mär wëllen och Gesetzesinitiativen um Niveau vun de Entloossungen aus de sougenannte wirtschaftleche Grënn. Där huet an all deene leschte Wochen erëm eng ganz Partie Situatiounen erlieft. Ech kéint elo Rothschild nennen, mëttlerweil June Zink fält och drënner, ganz rezent elo, dat ass nach ganz frësch, a vill anerer, wou probéiert gëtt, Leit aus sougenannte wirtschaftleche Grënn ze entloossen. A mir sinn a bleiwen der Meenung, datt um Niveau vum Gesetz et net duergeet, Just well iergendeng Gewënnmarge e bësse méi kleng gëtt, dass dat e Grond ka sinn, e valabelt Motiv ass, fir Leit aus ekonomesche Grënn ze entloossen, dat geet net duer. An op där anerer Säit verlaange mer, dass endlech, endlech eng Reform gemat gëtt um Niveau vun de sougenannte kollektiven Entloossungen, dat sinn d'Sozialpläng zu hirer Durée, wat d'Sozialpläng ubelaangt, fir d'Frage Zeit kann iwwerhaapt e Sozialplang wierken, zu der ganze Prozedur vun de Sozialpläng, well mer brauchen eng ordentlech Conciliatioun an net eng Bidonsconciliatioun, mee och eng, wou ee ka Streikfäegkeet kréien. A mer brauchen eeben och eng ganz aner Definitioun um Niveau vun de sougenannten, ech soen, Seuile vun den Entloossunge par rapport zu der D'Periodizitéit vun Entloossunge wou et net däerf goen, datt een Drëppches fir Drëppches entléisst an esou laanscht d'Sozialpläng kommen, fir nëmmen déi dräi Punkten ze nennen. Ech kéint och Plan Maintien en Emploi, dat Gesetz och zitéieren, wou et wichteg gëtt, datt datt eppes passéiert. Kuerz, berufflech Fort a Weiderbildung, firwat hunn ech gesot, dat dee Projet de loi ass grotteschlecht? Mee aus dem einfache Grond, well e virun allem sech Suerge mécht, an da si mer beim Zukunftspak, Spuerpak an der Terminologie vum OGBL, si mer si mer just bei enger Käschtenaspuerung fir de Stat. Mee ech denken, wann eng Regierung dohinner geet an an dat och vëlleg zu Recht vill iwwert d'digitaliséiert Zukunft diskutéiert an do ganz vill Accenter jo och leet iwwert d'Noutwendegkeet vun der permanenter Qualifikatioun, an net nëmme Qualifikatioun, mee allgemeng Bildung insgesamt, dass an deem Moment dat, wat elo um Dësch läit, dee Gesetzprojet awer wierklech schonn total iwwerholl ass an absolut net zäitgemäss ass an dee muss grondsätzlech iwwerschafft a grondsätzlech iwwerduet ginn. Ech mengen, déi aner Punkten hunn ech ugeschwat. Ech géif An dësem Kontext vläit nach just dem Carlos kuerz d'Wuert gi fir den RMG an den REVIS, ier ech dann nach op d'Betriber ze schwätze kommen an dann wär clôturéiert. Bon, gutt, zum REVIS, do läit e Projet de loi de Moment vir. wou mir analyséiert hunn, et muss ee verschidde positiv Saachen och dra feststellen, mee et ginn awer och ganz vill Kriticken. Et muss ee wëssen, datt 86 den RMGs-Gesetz an d'Liewe geruff ginn ass, wou et drëms gaangen ass, fir virun allem de Leit deen noutwennege finanzielle Moyen zur Verfügung ze stellen, fir datt se evitéieren kënnen an d'Exclusion sociale ze falen, respektiv an d'Pauvretéit telle quelle. Ech mengen, et ass ze begréissen am Gesetz, dass déi monoparental Famillen e bësse méi staark ënnerstëtzt ginn par rapport zu deenen aner. Mee op där aner Säit ass et awer grad esou gutt ze kritiséieren, dass de Plafongen, déi de Moment agesat gi sinn, no eiser Meenung vill ze vill déif an den Änder huet et zitéiert, de Budgétisation de référence, wéi héich datt deen ass. A wann ee weess, datt een Adulte eleng nom RMG 1401 Euro actuellement kritt, kritt en nom REVIS 1402. Euro. Dat heescht een Euro Differenz, wat extrem vill Ënnerstëtzung ass, wann ee weess, dass an der Zäit während deene leschte Joer verschidden Ajustemente gemaach gi sinn an aner Adaptatiounen, ass dat doe verdammt déif. A mär mengen, dass dat misst effektiv, déi Plaffonge missten adaptéiert ginn zu de Situatiounen vun haut, wéi grad esou gutt och dee Prozentsaz, deen agesat gëtt bei der Immunisatioun, och deen ass no eiser Meenung effektiv ze déif. Zweetens, wann ee vergläicht d'Plafonen haut zu deem Gesetz iwwert d'Subvention de loyer, wat och elo de Moment e Projet um Dësch läit iwwert e Reglement, och do hu mer e Kritikpunkt, wou mer soen, dass déi Montanten no eiser Berechnung a verschiddene Situatiounen d'Leit mol net méi an de Genoss kommen. Vum Subvention de loyer. D'Ministesch huet oft kritikéiert, datt et ganz wéineg Leit wieren, déi giffen dovunner profitéieren, well et immens administrativ komplizéiert wier, respektiv déi Monten. Mee ech muss awer feststellen, wa mer d'Gesetz kucke par rapport zu deem REVIS-Gesetz oder de Projet vum Reglement, musse mer och feststellen, datt do vläicht net vill méi Leit an de Genoss komme vun deeër Subvention De Loyer, an et muss ee wëssen, datt virdrun am Gesetz vum RMG drastoung, datt se e Complément loyer kritt hunn vun 123 Euro de Mount, dee ewechgefuer ass duerch déi Subvention de loyer. D'Ministesch setzt virun allem de Punkt oder d'Gewiicht op d'Aktivatioun. 29 des. 4. 1999 ass e Gesetz agefouert ginn, deen drëms gaangen ass, fir d'Insertioun vun deene Leit ze probéieren. sinn entretemps bal 20 Joer han dono, mir wëssen haut nach net, wat all déi Contrats d'activation oder d'insertion, wéi se genannt gi sinn, wat se gefouert hunn. Sinn déi Leit erëm zeréck an den normale Marché komm? Sinn déi Leit iergendwou erëm ënnerdaach komm? Et geet jo net dodrëms, fir déi Leit an engem Stéck an deene Mesuren ze halen, just well mer se sollen aktivéieren, well mer se sollen iergendwéi eng Aarbecht ginn. Nee, et soll och, den Haaptbut dovunner soll dee sinn, dass een déi Leit iergendwou probéiert mat der Zäit z'integréieren, wa se Capacitéit, d'Méiglechkeet, d'Gesondheet hunn, fir erëm zeréck an de Maart ze goen. Dat ass och ee vun den Haaptkriticken am Gesetz, ass, dass iwwerhaapt keng Finalitéit an deem. ganze Kontext vum Gesetz, an där do ass, d'Situatioun vun der Aktiviatioun dran steet. Mär fäerten, dass dat Gesetz vläit dozou féiert, dass een en zweete Marché kritt, deen à coût modéré gemaach gëtt. An dann zwou lescht Kritiken, ass déi sécherlech, dass drasteet, dass d'Leit kënne vun haut op muar elo den RMG oder de REVIS entzu kréien, wéinst hirem Comportement, respektiv wann d'Motiv sérieuxer ginn um Gebitt vum, vun hirer Relatioun iwwert e Contrat d'activation. An d'Leit hu kee Moyen, fir sech dono ze verteidegen. Mir erliewen dat de Moment am Chômage, Gesetz iwwert déi Contrats d'insertion emploien, wou dann einfach den, deen, deen déi Persoun iwwerholl huet, bal gratis, well de Stat jo bal alles subventionéiert, dann seet, jo, déi Persoun huet dat an dat komme gelooss, op där aner Säit déi Persoun keen Droit, keng Méiglechkeet huet, gesetzlech sech dogéint ze wieren, well dee ganzen Deel, wat den Droit du travail ubelaangt, hauptsächlech deen Deel iwwert d'Kënnegungen, wou ee kann usichen an etc, ass einfach an deem Gesetz vum Brevis ass en Ofgeschloss. An da fäerte mer, sécherlech fäerte mer d'Konsequenzen, wann een hallef Dee schafft oder de Temps partiel, wat spillt dat op déi Allocation d'activation, wat mär net wëssen, wat do genau d'Konsequenzen sinn. Net datt d'Leit herno am Endeffekt nach manner kréien, just well se hallef Dee schaffen. An an deem Zesummenhang zu deeër Subvention de loyer wéilt ech och just nach gesot hunn, datt fir eis déi Seuillen ze déif sinn. respektiv dass mir net verstinn, dass de bei enger Subvention de loyer d'Kannergeld mat areche gees fir de Plafond, ass eis net logesch, aus deem ganz einfache Grond, well de Loyer, de Kannergeld huet jo am Endeffekt näischt mam Loyer ze dinn. Kannergeld ass u sech Suen fir d'Ënnerhalung an d'Ënnerstëtzung vun de Kanner, wéi grad esou gutt d'Prise en compte vun 30 Prozent, wou de Loyer muss ausmaachen. Do gëtt keng Differenz gemaach, ob een an der Stad wunnt. oder am Norde wunnt oder am Süde wunnt, do si jo Präisdifferenzen, wat d'Loyeren ubelaangt. Voilà. Jo, ech giff dann nach op d'Betribswelt agoen, Kollektivverträg a Problemer um Niveau vun de Betriber. Bon, wat elo mol positiv ass, dat ass, dass sech schéngt, lues a lues Verhandlungsléisunge ze erginn am Busberäich, wann ech dat haut de Moien gutt verstanen hunn, wat positiv ass, well dat och e schweelende Konflikt ass. Mee allerdéngs si mer do nach net an den Ënnerschrëften dran. Mir haten natierlech och d'Situatioun vum Hotel Alpha, fir déi elo emol direkt virzehuelen, wou erëm eng Kéier, an ech ginn elo hei guer net op d'Bewäertung vum Verhale vum Locataire vun deem Hotel an, Mee ech ginn, also am Jeu, zwar e generellt Verhalen, mee awer d'Verhalen par rapport zu all deene Leit, déi do schaffen. Mär hunn, wann ech d'Zuel gutt an Erënnerung hunn, mat 74 Leit ze dinn, déi net entlooss sinn. Dat heescht, hire Patron entléisst se net, mee se kréien och keng Pai méi. An dat ass eng. Absolut Sauerei an wou een ni méi brauch iwwer Honorabilitéit vu bestëmmte Leit ze schwätzen, een dee fäeg ass Leit net ze entloossen op Grond vu beispillsweis enger Déclaration de faillite, mee dohinner geet, dohinner geet a keng Paie méi bezilt, näischt méi an dann Wéi gesot ass dat eng Situatioun, déi, déi einfach inakzeptabel ass an déi, wéi gesot, och wat d'mënschlech Beschreiwung vun deene Leit ass, déi Service fäerdeg bréngen, brauch ech net weider, weider anzegoen. Dat ännert näischt un der Tatsaach vun de Leit, déi, déi betraff sinn. An do ass natierlech ganz kloer d'Fuerderung, egal wéi, deen Dossier weider geet, dass déi Leit eben, wa méiglech, hir Aarbechtsplaz do halen, gegebenfalls ënnert engem anere Bedreiwer vun där ganzer Geschicht. Op där anerer Säit wäert natierlech et mussen esou wäit goen, dass gegebenfalls eng Faillite deklaréiert gëtt an dass all Rechter vun deene Leit esou wäit wéi méiglech dann och gewährleescht ginn. An den OGBL wäert, well mer hunn eng ganz Partie vu Memberen do, den OGBL wäert natierlech senge Leit do Déi noutwendeg Ënnerstëtzung ginn awer wichteg ass och an deem Kontext nach eng Kéier drun z'erënneren, ech ginn se Herrn Schmit all Chris, wa mir hei zesumme sëtzen, a widderhuelen ech et, Wou bleift eng besser Ofsécherung iwwer d'Faillitesgesetz? Wou bleift se? An dat ass en Dossier, ech weess net wéi laang datt mer amgaange sinn, mir hunn ee Fall nom aneren, et gëtt ëmmer erëm bedauert, wat passéiert, mee schlussendlech muss eppes passéieren, virun allem wat och d'Créancen ubelaangt, wat d'Salariéen ubelaangt, datt déi u sech den éischten, den éischten, déi éischt Prioritéit kréien an net, an net aner Saachen, niewent all der Gläichstellung par rapport zu den Entloossungsfall ënnert, ech soen emol, ënner wirtschaftlechen Entloossungen esou weider. Dann hate mer, jo, och dat, gewerkschaftlech Fräiheeten a gewerkschaftlech Rechter sinn och hei am Land ëmmer erëm a Fro gestallt, géif ee jo net mengen, datt dat esou Wär kéint passéieren, mee et ass alt erëm eng Kéier esouwäit, an et ass geu bei engem Betrib, deen d'ganz Land kennt, dee ganz vill Memberen huet, dee sech Gewerkschaft vum Auto nennt, nämlech dem Automobilsclub hei zu Lëtzebuerg, deen et fäerdeg bruet huet, eng Delegéiert, eng gutt Personaldelegéiert, déi natierlech maassgeeblech mat gehollef huet fir de Kollektivvertragsträit, dee mer mengen ech elo virun zwee Joer haten, dee jo bis an de Streik gaangen ass, eng gutt Delegéiert, déi fir d'Interesse vun hire Leit sech agesat huet, fir déi ze entloossen iwwer eng Mise à pied. Mise à pied, elo läit dat natierlech erëm bei der Juridiktioun, an ech hunn haut de Moie gesot, voilà, Mär sinn elo, d'Warscheinlechkeet ass ganz grouss, dass mer erëm an engem Fall Patrick Gurt sinn. Där erënnert Äerch, den entloossene President vum Cactus, wou mer laang am gaange waren, hunn zwar herno Recht kritt, mee deen huet misse laang Gedold an Disziplin hunn an, jo, an Ausdauer hunn, fir, fir dat Ganzt duerchzestoen. An et gesäit een elo erëm eng Kéier, dass trotz Reform vum Personaldelegatiounsgesetz an dem Schutz, dass dass déi Reform net wäit genuch gaangen ass um Niveau vun dem Entloossungsschutz vun den Delegéierten. Mee hei wäert et och esou sinn, Den OGBL wäert senger, senger Delegéiert all Ënnerstëtzung ginn. Mär sinn och frou, dass déi gesamt Delegatioun do hannert, hannert der Delegéiert steet. Dat ass immens flott, esou Saachen ze erliewen, och d'Motivatioun vun de Leit fir d'Interessen net nëmme fir déi aner anzetrieden, mee och fir d'Mëttelen anzetrieden, nämlech d'Delegatioun an de Schutz vun der Delegatioun. Dat ass also eng Affaire à suivre. Dann hate mer de Jean-Luc de Matteis, deem seng Dossieren, ënner anerem zwee Kollektivverträg, deen am Kader vun de Liftbauer, den Ascenseuristen, deen am Litige ass, an esoufern dass do mer mat engem Patronat ze dinn huet, wat anscheinend mengt, si kéint e Refus de négociation do maachen. Dat ass also e Konflikt, dee sech entwéckelt. An dann hu mer deen aus dem Bau, an dee mécht jo eigentlech Roosen. Do hu mer erëm eng Kéier elo mat engem Patronat ze dinn, wat eigentlech och refuséiert, Verhandlungen ze féieren, seriö ze verhandelen, a wat jo eigentlech erstaunlech ass, eng Branche, déi boomt, déi awer absolut boomt, an do geet et ëm eng Loundiskussioun, natierlech geet et ënner anerem ëm eng Loundiskussioun, mee dass een an esou enger Situatioun mengt, et kéint ee laanscht d'Verhandlunge kommen, ass wierklech lächerlech. Och dat seet eppes aus iwwert d'Verhale vum Patronat a wéi do verschidde Leit sozialen Dialog definéieren. Och do wäert dann d'Prozedure lafen. Och do wäerten Aktioune virbereet ginn, an zemools an engem Beräich, wou mer jo virun zwee Joer, nee dräi Joer, dräi Joer, 2013 war et meng ech, bal véier Joer an enger Situatioun waren, wou et Uruchstëmmunge gesinn a wou mer just kuerz virun dem generelle Streik an der Baubranche hunn. Och do rëm eng Kéier, muss et rëm eng Kéier an esou eng Richtung goen. Ech mengen, eis Äntwert, déi kennt Der. Mir haten dann de Frédéric Kreyer selwer haut de Moien och mat Kollektivvertragsverhandlungen, souwuel um Niveau vun der Uni Lëtzebuerg wéi am Centre de Recherche LISER, wou mer Jo, wou mer konfrontéiert sinn da mat esou Logiken, déi mer dann éischter aus anere Branchen kennen, individuell Leeschtungsbewäertungen an deene Beräicher anzeféieren, dat esou wäit geet, dass do Leit behaapt hunn, do wär souguer d'Politik hannendrun, ënner anerem de Marc Hansen als Regierungsvertrieder. Regierungsmember an esou weider an wou mer ganz hefteg intervenéiert hunn. Mär wëssen net, ob dat esou ass oder net esou ass. Mir hunn och do keng kloer Äntwerte. Mee eppes steet fest, Patten ewech vun der Tarifautonomie. An dass an de Kollektivvertragsverhandlungen, wou decidéiert gëtt, op welche System oder welche Lounmodell agefouert gëtt oder weider ofgeséchert gëtt, wéi deen aktuellen, deen op der Base vun Anciennetéiten fonctionnéiert. An do soll d'Politik och oppassen, welch Patzen, welch Patten dass se do wouhinner, wouhinner stécht, well dat si ganz geféierlech Spiller. A mär bedauern dann awer och, An da soen ech dat och Richtung Regierung, wou jo vill geschwat gëtt vu Sozialdialog a vëlleg richtegerweis vun senger Revitaliséierung, mee da muss een och iwwerall fir Matbestëmmung antrieden. An dann ass et och esou, dass, wann een e Projet de loi mécht iwwert d'Uni, dass an dem, an dem Conseil, ech mengen et heescht Conseil de gouvernance, wéi dat do heescht, dass, dat ass jo vergläichbar wéi e Verwaltungsrot, dass een dann och, berücksichtegt, dass ee Member, gewielten Member vum Personal, Member vun enger Delegatioun, dass deen dann och do säi Sëtz huet, mindestens een, ech soen mindestens een, an zwar mat, an zwar mat Stëmmrecht. An do geet, soll dee Projet och ënner anerem ofgeännert ginn. Dat giff der Uni Lëtzebuerg ganz, ganz gutt, ganz gutt stoen an och deene politesche Responsabelen, déi an deem, an deem Beräich täteg sinn. Wann ech elo kee Beräich méi vergiess hunn, da bleift mer nach just een, an dat war de ganz wichtege Punkt haut de Moien, dat ass de Beräich Gesondheet a Sozialwiesen, d'Kollektivverträg, déi do nach ëmmer net ofgeschloss sinn. Et ass elo bal, am Juni gëtt et e Joer hier, wou 9.000 Leit hei zu Lëtzebuerg op der Strooss waren. An et ass virun allem am Beräich vun dem sougenannten SAS, net dem Spidolsvertrag, mee deem anere Vertrag, Pflegeberäich, ganze Beräich Assurance dépendance, d'Maison relaisen, d'Heemer an esou weider, soziale Beräich, wou sech am Moment am gaangen ass eng Katastroph unzebanen, nämlech et gëtt ëmmer méi konkret an ëmmer méi wahrscheinlech, dass et hei zu engem grouse Streik hei zu Lëtzebuerg komme muss. Mir hunn et mat engem Patronat ze dinn, wou mär iwwerhaapt kee Verständnis méi fir hiert Verhalen hunn, nämlech e Verhalen, wat, obwuel d'Regierung, a mir hu kee Grond unzehuelen, datt d'Regierung hir Meenung ännert, obwuel d'Regierung der Meenung ass, an och déi Diskussiounen a bestëmmte Gremium, wéi ënner anerem an der ASFT-Kommissioun, esou gefouert gi sinn, Dass dat, wat an der Fonction publique passéiert ass, nämlech d'Opwäertung vun de Carrièren, och deementspriechend d'Opwäertung vun de Carrièren an de Kollektivverträg soll sinn, dass anscheinend jiddwereen dat verstanen huet, ausser d'Patronat aus dem SAS-Beräich. An et muss ee sech d'Fro stellen, ob déi Leit, déi do un der Spëtzt sinn, ob déi Leit eigentlech wierklech d'Mandat hu vun all deenen eenzelne Betriber, déi wäerte betraff si vun der weiderer Verschlechterung vun den Aarbechtsrelatiounen bis hin zu engem Aarbechtskampf, ob déi elo wierklech wëssen eigentlech, wat hir Oberen do an de Patronatsorganisatiounen dreiwen, wëssen, Verwaltungsréit an d'Direktioun vun enger Croix Rouge, vun enger Fondatioun APEM, vun enger Fondation vun enger Fondation Kräizbierg, vun help, vun Hëllef Doheem, vun den Home pour personnes âgées, da si mer bei de Franziskaner, Elisabetherinnen, dat ass Claire asbl, an dann hu mer nach all Fleegeheimer vu de Karmeliten, mär hunn Alzheimer asbl, mir hunn d'Tricentenaire, mir hunn d'Maison Relaisen, d'Gemengen déi han, do wëssen déi alleguerte wat am gaangen ass do e Spëtz vum Patronat ze provozéieren. Mär sinn elo op d'Schlichtung gaangen an eppes steet fest, d'Carrièren déi beim Staat opgewäert ginn, déi mussen och an de Kollektivverträg opgewäert ginn. Et gëtt kee Wee dolaanscht, et gëtt och absolut kee Spillraum. Fir eis Säit, par rapport zu deem, wat elo muss maachen, déi Leit, déi an deene Secteure schaffen, déi revendiquéieren schonn iwwer 30 Joer, dass endlech hir Beruffer, hir Qualifikatiounen unerkannt ginn an nei Carrièren agefouert ginn. An da geet et net, dass, wann Regierungssäit, wann u sech all Säite soen, dat passéiert elo, dat muss elo passéieren, dass een Deel vum Patronat dohinner geet a weiderhi D'Verhandlungen an déi do Richtung blockéiert. Mär sinn elo op der Conciliatioun an et ginn da Leit, déi mengen, elo kéint een do vill conciliéieren, mee et gëtt iwwerhaapt näischt ze conciliéieren. Et gëtt just d'Carrièren opzewäerten a soss guer näischt aneschtes. An et ass jo logesch, et ass jo och net esou beim Stat, datt elo dat Gehältergesetz, wat do agefouert ginn ass zu deene Carrièren, seet, no fënnef Joer maache mer erëm nei Carrièren oder schafe mer déi of an da verhandele mer se frësch. Nee, déi Carrièrë sinn agefouert an si mussen och esou am Secteur agefouert ginn an net Just op véier oder fënnef Joer oder wat och ëmmer. Sou, dat wat sech do ubahnt, dat ass also eng Conciliatioun, déi eigentlech keng wäert sinn, eng Conciliatioun, déi mer awer mussen agoen. Dat ass eng Zäitetapp, mir mussen déi agoen, well d'Gesetz dat seet, soss huet een d'Streikfäegkeet net. A parallel ass et haut de Moien dann eben och unanimement vum Nationalvirstand festgehale ginn, datt d'Syndikat Santé a Services sociaux vum OGBL gréng Licht huet, fir déi statutaresch Prozedur vun der Streikpreparatioun anzeleeden. Dat sinn d'Streikkomiteeën, dat sinn d'Streikpläng, dat ass déi weider Mobilisatioun an deem grousse Beräich vun all de Leit, an dat ass schlussendlech och déi statutaresch Prozedur, déi jo dann an Urofstëmmunge wäert iwwergoen. De Feu vert ass vum Nationalvirstand haut de Moie gi ginn. A wann ech e gudde Rot och hunn, och Richtung Regierung, dat ass, dass, well mir gleewen hinnen, dass si kee Streik am Secteur wëllen, mir gleewen hinnen och un dat, wat se an eisem Accord vum November 14, 2014 mat eis ofgemat hunn, dass eben déi Carrièren do agefouert ginn an dass dat alles respektéiert ginn. Mee dann ass et och vläicht un der Regierung, dann och drop ze poche par rapport zu deem doe Patronat, dass déi endlech richteg verstinn, ëm wat et eigentlech geet a wat muss sinn. Also jiddwereen huet do Responsabilitéit. An ech perséinlech fannen et och eng Katastroph, wann d'Leit hei d'Responsabilitéit an déi Richtung iwwerhuelen, dass et hei géif zu engem Streik kommen, wann ee weess, wat dat eigentlech bedeit fir all déi doe Professionellen. Ech hat dat scho gesot am Kontext vun dem Konflikt Sodexo. Wann déi Leit ufänke mat streiken, dann ass et, well et wierklech keen aneren Auswee méi gëtt, well jiddweree weess, dass dat Éischt, u wat si denken, déi Leit sinn, déi se betreien, ob dat am soziale Beräich ass, ob dat am Fleegeberäich ass. A wann dat esou wäit kënnt, An et muss esouwäit kommen, well déi Leit, déi soen, et geet elo net dohinner, esou, mir waarden nach eng Kéier op Carrièren, déi dann ni méi wäerte kommen. Dat ass elo. Elo oder ni. An dat ass de Punkt. Dat ass genau de Punkt, ëm deen et geet. A wéi gesot, mär kënnen nach just op dodrop zielen, dass e Patronat do endlech agesäit, dass dat do an eng Katastroph féiert. Mär kënnen och nëmmen en Appell un d'Regierung riichten, dass si nach eng Kéier deem Patronat kloer mécht, dass si eigentlech d'Regierung hannert deene Carrièrë steet an dass dat muss sinn an net en net e Streik wëll. Also do muss elo jiddweree seng Responsabilitéiten iwwerhuelen a mir sinn amgaangen, déi da vun eiser Säit aus ohne Wenn und Aber och och ze iwwerhuelen.